Bonjour alleguerten. Dir Damen an Dir Hären, ech si frou, Iech erëmzegesinn fir dëse Briefing nom De Regierungsrot, dee mer de Moien haten, e Regierungsrot, op deem eng ganz Rei international Sujeten diskutéiert gi sinn, en vue vum Kalenner, deen an den nächsten Deeg stattfënnt, an da selbstverständlech och e puer national Punkten. Muer ass de véierzéngte Juni A muer feiere mer de véiertsten Anniversaire vun den Accorde vu Schengen. An ech mengen, datt dat kee banalen Anniversaire ass. Et war zu Schengen, an eisem Land, wou op enger Grenz vun dräi Länner en Accord ënnerschriwwe ginn ass, deen e wesentlechen Impakt hat op d'europäesch Constructioun. Deemools 5 Länner, haut 29 Länner aus der Europäescher Unioun a ronderëm. A fir mech bleift, datt Schengen an den Euro eigentlech déi zwee tangibelste Symboler vun der Europäescher Unioun sinn, déi, déi all Mënsch concernéieren. Schengen ass de Begrëff fir fräi Zirkulatioun vun de Leit, vun De Betriber vun dem Kapital vun de Gidder, dat een net méi op enger Grenz stoe bleift, mä dat een op enger Grenz viru fiert, dat ass flott fir an d'Vakanz ze goen, dat ass flott fir bäi Frënn op Besuch ze goen, dat ass flott fir an d'Schoul an d'Ausland ze goen an alles dat ass net normal. Dat ass eng politesch Décisioun gewiescht un där een ëmmer erëm muss schaffen. Fir mech erschengen och, an ech war laang Joren och als Justizminister zoustänneg fir Schengen, et gesäit een och do, datt et Mënschen och zesummebréngt. Ech ka mech gutt erënneren 2007, wéi ech op der Grenz stoung tëschent Éisträich, Ungarn an der Slowakei a wou d'Leit déi do gewunnt hunn, eis un den Aarm gefall sinn, wou mer zu enger Rei Ministeren aus der Europäescher Unioun do waren, fir och déi Länner an de Schengenraum opzehuelen. Schengen steet fir Fräiheet, Schengen steet och fir Sécherheet. Et ass och ganz wichteg, datt een ëmmer bäi Schengen déi zwee Elementer gesäit vun der Kooperatioun, och vun de Polizeikräften iwwert d'Grenz eraus, well mir wëssen, datt d'Kriminalitéit och net op der Grenz stoe bleift. An dofir wäert d'Lëtzebuerger Regierung sech net nëmme muer, wa gefeiert gëtt, mee och an deenen nächste Wochen a Méint ëmmer erëm asetze fir Schengen, fir e Bannemaart mat all sengen Dimensiounen, dee muss kënne fonctionnéieren. A wann heiansdo aus Problemer, déi an engem Land bestinn, mol erëm eng Kéier Grenzen Ageféiert ginn, da kann een dat verstoen, mee da muss dat ëmmer temporaire sinn, da muss dat ëmmer liéiert sinn un eng spezifesch Situatioun. An dofir gleewe mer och drun als Lëtzebuerger Regierung, dat och Schengen vun all de Memberstaate vun der Europäescher Unioun mëttel a laangfristeg als en Acquis ugesi gëtt, deen och muss respektéiert bleiwen an ech sinn och dervun iwwerzeegt, datt mat eisen Noperen, wou fir de Moment verschidde Grenzkontrolle bestinn, datt mer duerch déi exzellent Kontakter, déi mer mat eisen Noperen hunn, datt mer do och kënne bilateral Accorde fannen, déi d'Liewe vun de Grenzgänger einfach mécht, well d'Grenzgänger si bei eis wëllkomm, mir brauche se. Si brauchen och eisen ekonomesche Raum, fir ze schaffen, a mir sinn zouversiichtlech, datt mer och mat all eisen Noperen dee Schengen-Acquis kënne bäibehalen. Eng wichtege Rendez-vous, an dat ass en zweete Sujet, deen ech, dee mer de Moien och diskutéiert hunn, ass déi Konferenz, déi d'nächst Woch zu New York stattfënnt iwwert, déi sougenannten Ëmsetzung vun der Zwou-Staate-Léisung, esou heescht déi Konferenz. Mir sinn invitéiert ginn op déi Konferenz vum Generalsekretär vun der UNO, dem Här Antonio Guterres, a ween der Wichtegkeet, déi d'Lëtzebuerger Regierung der Zwou-Staate-Léisung bäimoosst, wäert ech zesumme mam Ausseminister zu New York un där Konferenz deelhuelen. Lëtzebuerg steet fir eng Zwou-Staate-Léisung, well Lëtzebuerg ass e Frënd vun Israel a Lëtzebuerg versteet d'Suerge vun de Palästinenser. A mir mengen, datt et wichteg wär, fir Fridden an där Regioun ze kréien, datt een d'Sécherheet vun Israel garantéiert an och dem palästinensesche Vollek e Land gëtt, an deem se kënnen a Fridden a Fräiheet sech weider entwéckelen. A well mer attachéiert sinn un enger Zwou-Staate-Léisung, geet de Minister Bettel an ech op New York. Mir wëssen, datt et net duergeet, datt een einfach eppes deklaréiert. Do muss een iwwert déi gesamt Diskussiounen kucken, déi dës Woch zu New York, d'nächst Woch zu New York stattfannen, an dass À la lumière vun de Conclusioune vun deene Gespréicher, déi zu New York stattfannen, wou de Moien de Regierungsrot dem Ausseminister a mir d'Mandat ginn huet, eng Evaluatioun ze maachen an dann eng politesch Decisioun zu New York ze huelen. Eng Decisioun, déi soll, wéi gesot, zwou Staate bréngen, fir déi zwee Staaten a Fridden a Fräiheet kënnen niewenteneen existéieren ze loossen. Mir huelen och do Rechnung vun deem, wat dës Woch an der Chamber an deem Kontext diskutéiert ginn ass. Dat war eng nëtzlech Debatt an d'Chamber huet och an der Vergaangenheet scho mol gesot, datt ee muss den opportune Moment siche fir d'Unerkennung vu Palästina ze maachen. An et ass d'nächst Woch, wou mer wäerte kucken, den Ausseminister an ech, an enke Concertatioun mat de Regierungskollegen, ob deen opportune Moment elo do ass oder net. Ech wëll an deem Kontext soen, an deen ass lassgeléist vun der Konferenz, mee sécherlech impaktéiert en awer déi Diskussioune vun der nächster Woch, datt mer all d'Parteien an der Regioun opruffen, fir zu Fridden an zum Versteesdemech tëschent de Länner an den Natiounen bäizedroen, datt déi Evenementer, déi de Moie stattfonnt hunn, verlaangen, datt all d'Säiten, ech schwätzen an dësem Fall vum Iran a vum Israel, sech un d'internationaalt Recht halen, datt all d'Säiten eng Deseskalatioun mussen hikréien, well soss riskéiert eng ganz Regioun do a Flamen opzegoen, wat natierlech och Repercussiounen huet op de Rescht vun der Welt. An duerfir ass et wichteg, wéi gesot, datt d'Länner matenee schwätzen, an d'Europäesch Unioun wäert och säi Bäitrag derzou leeschten, fir datt Ma souwuel an der Diskussioun ronderëm d'Zwou-Staate-Léisung wéi och an der an der Aschätzung vun der Gefor, déi aus dem Iran fortgeet, eng gemeinsam Attitüd hunn. Och iwwregens de President vum Europäesche Conseil wäert d'nächst Woch och zu New York un der Konferenz deelhuelen. En drëtte Sujet, wou mer eis de Moien driwwer ënnerhalen hunn en Preparatioun vun engem anere wichtege Rendez-vous, deen dëse Mount stattfënnt, nämlech den NATO-Sommet zu Den Haag de 25. Juni. Dir gesitt, dass also eng ganz chargéiert Wochen, déi op eis duerkommen. D'New York Konferenz an dann déi Woch dono d'NATO Konferenz, wou mer iwwert déi aktuell Diskussiounen délibéréiert hunn an zur Konklusioun komm sinn, datt wann déi aner 31 Memberstaate vun der NATO sech op e gewëssene Prozentsaz fir Militärausgaben eenegen, datt Lëtzebuerg als solidaresche Member vun der NATO, als een deem seng Sécherheet vun der Participatioun vun der NATO ofhänkt, deem seng Sécherheet an seng Verteidegung tributaire ass vun der Stäerkt och vun deenen aneren Arméie ronderëm eis, Mir sinn ee vu villen. Si mer der Meenung, datt mer eis deem Kompromëss, deen do wäert erauskommen, wäerte ralliéieren. Mir sinn der Meenung, datt déi Augmentatioun, déi elo an der Diskussioun stinn, ganz héich sinn, datt dat eng enorm Erausfuerderung wäert net nëmme fir Lëtzebuerg, fir och aner Länner an Europa sinn. Dir wësst, datt do Chiffere vu dräi, dräienhallef a fënnef Prozent zirkuléiere fir Sécherheetsausgaben an Defenseausgaben. Dat sinn natierlech enorm Efforten, déi do musse gemaach ginn. Mee Lëtzebuerg wëllt déi am Konsensus mat sengen Noperen, am Konsensus mat deenen anere Membere maachen. Och do krut den Ausseminister, d'Verteidegungsministerin an ech, déi zu dräi un deem Sommet an Holland deelhuelen, E Mandat fir à la lumière vun den Diskussiounen eis eise Partner ze ralliéieren. Wichteg schéngt eis och, datt wann dee Prozentsaz gehéicht gëtt, mer sécherstellen, datt dat net direkt geschitt, mee iwwert eng gewëssen Zäit, an datt mer och kucken, datt mer, e gréissere Retour vun den Ausgaben, déi mer dann iwwert déi nächst Joren do musse maachen, och an d'Lëtzebuerger Ekonomie, an de Lëtzebuerger Ekosystem kënne fléissen. An dat ass eng Aarbecht, déi eng ganz Rei Ministèren iwwert déi nächst Méint wäerten zesumme maachen, fir datt mer op eng gescheit Aart a Weis an an enker Ofstëmmung mat eisen Noperen déi Défenseausgabe maachen. Wat dat Internationaalt ubelaangt, wëll ech dann Iech och matdeelen, datt ech virum Summer eng Visitt zu Berlin bäim neie Bundeskanzler Friedrich Merz maachen, dee mech häerzlech invitéiert huet fir politesch Gespréicher op Berlin. An dat wäert an den nächste Wochen no deenen zwee Sommeten hei stattfannen. Ech mengen, et ass och wichteg, datt mer mat eisen dräi Noperen op dësen an op villen anere Sujeten eng enk Koordinatioun hunn. Däitschland ass dat gréisste Land vun der Europäescher Unioun. Däitschland ass eisen Noper. Däitschland ass déi déi gréissten Ekonomie an Europa an d'Lëtzebuerger Ekonomie hänkt ganz staark och mat där däitscher zesummen. An duerfir ass et gutt, datt mer déi Gespréicher um héchsten Niveau an an enger enke Koordinatioun mam neie Bundeskanzler kënnen maachen an ech freeë mech op dee Besuch. An der nationaler Gesetzgebung, Prozedur, hu mer de Moien e puer Texte ugeholl, wou ech der zwee géing wëllen nennen. Mir hunn engersäits decidéiert, datt mer Bäi den elektresche Bornen, déi d'Leit doheem kënnen installéieren, dee System ginge verlängeren. Dee System, dee wär elo op en Enn komm. Mir wëllen dee System verlängeren a mir wëllen e verbesseren. A mir verbesseren en op zwou Aart a Weisen. Engersäits andeem mer e méi héije Montant gi fir déi Bornen, déi deene méi neien Technologien entspriechen, déi méi effikass sinn, déi awer och en intelligente Gestiounssystem vun dem Verdeele vun der Energie hunn An dat wëlle mer net nëmme fir privat Leit maachen, mee och fir Copropriétéiten, wou et da méiglech gëtt, fir dat och déi Copropriétéiten, déi nei Systemer kënnen installéieren. Mir wëllen also dat weiderféieren, d'Montanten liicht no uewen upassen, wéi gesot fir den neien Technologien Rechnung ze droen. An op där anerer Säit wëlle mer och de Prozedure vereinfachen, fir dat unzefroen. D'Formulaire gi méi einfach gemaach, d'Demandë ginn elektronesch kënne gemaach ginn a mir maache wéi gesot notamment de Copropriétéiten et méi einfach, datt och d'Syndiquë kënnen dat geréieren an esou weider. Also mat der Philosophie vun der Vereinfachung och eist Zil vu méi erneierbaren Energien, also och méi elektresche Bornen an de Residencen a bäi de Leit, kënnen ze realiséieren. En zweete Projet, dee mer de Moien ugeholl hunn am Lëtzebuerger Beräich, ass eng Ëmsetzung, och ëm enk am Geescht vun der Modernisatioun an der Vereinfachung vun eise Prozeduren, et eng Moossnam aus dem Logementspak ass, deen ech d'lescht Joer annoncéiert hat. Hei geet et drëm, datt mer eng nei Zon schafen, déi mer nenne Zone verte bis. Dat betrëfft eng Rei Gebaier, Wunnengen, déi an der. déi an enger Zon sinn, déi elo net richteg beschriwwe gi war, an dofir war et ganz schwierig bei Haiser, déi scho laang do stinn, datt déi konnten Ännerunge maachen oder net. Mir wëllen hei eng pragmatesch Ëmweltpolitik maachen a mir wëllen dat mat de Gemenge maachen a mir ginn also de Gemengen d'Méiglechkeet, iwwer Ännerunge vum PAG kënnen, Adaptatiounen un deenen Haiser maachen. Dat sinn déi sougenannten Îlots déconnectés, wa niewent engem, enger Wunneng, niewent engem Bauerenhaff nach iergendwou eppes steet an da soen, wäert, wou fir den Moment guer näischt méiglech war, datt een dat awer op eng ëmweltfrëndlech, mee effikass Aart a Weis och Ännerunge ka maachen. An dat ass also eng positiv Ëmsetzung vun eiser

kënnen un internationale Konsortien deelzehuelen. Mir wëllen, datt Lëtzebuerg eng wichteg Roll och am Beräich vun der kënschtlecher Intelligenz spillt. Mir hunn eng Datestrategie, mir hunn eng AI-Strategie, mir hunn eng Quantenstrategie, an dofir menge mer, datt et och wichteg wär, datt mer am Beräich vun deene Gigafactories, déi enorm grouss sinn, wou Lëtzebuerg dat net eleng ka maachen, well et och vill ze grouss an ze deier ass, datt mir och dorunner eis kënnen bedeelegen an duerfir hu mer déi zoustänneg Ministeren dann och autoriséiert, fir dat an d'Weeër ze leeden. Voilà, dat ass vläicht en Tour iwwert d'Gespréicher, déi mer de Moien haten, a gäre beäntwerten ech dann och elo Är Froen, déi Der dozou oder zu aneren Aktualitéitssujeten hutt. Wann der Froen hutt.
Ech hätt eng Fro par rapport zur Sonndesaarbecht. Ech wollt do froen, ob et do eventuell Adaptatiounen scho ginn.
De Staatsrot huet, wéi Der gesinn hutt, säin Avis zur Sonndesaarbecht ofginn. De Staatsrot huet keng juristesch Observatioune gemaach, soudatt de Staatsrot et eng Rei Froen opgeworf, déi och mir eis am Virfeld selbstverständlech gestallt haten. An dat ass also elo un der Chamber, fir opgrond vun deem Avis seng Décisioun ze huelen. D'Regierung huet dozou elo keng, huet haut doriwwer net geschwat. An och dat ass elo eng Aufgab vun der Chamber, wéi dat an der legislativer Prozedur normal ass. Ech wëll awer an deem Kontext soen, well ech dat och ëmmer erëm liesen, ech hunn dat och gelies an deem Flyer, deen d'Gewerkschaften ausgedeelt hunn, an de Boîten dës Woch, do stoung, d'Regierung géing envisagéieren eng, Verallgemengerung vun der Sonndesaarbecht. Ech wëll hei de Leit am Land soen, datt dat net esou ass. Et ass keng Verallgemengerung vun der Sonndesaarbecht. Dat géing heeschen, datt jiddweree sonndes géing schaffe goen. Hei betrëfft et just eng Verlängerung vun der Sonndesaarbecht am Eenzelhandel, datt d'Leit am Eenzelhandel och an Zukunft kënne méi wéi déi véier Stonnen, déi se haut schaffe kënnen, kënne schaffen. Et ass also keng Verallgemengerung vun der Sonndesaarbecht virgesinn. Bon, le reste, wéi gesot, ass et elo d'Aarbecht vun der Chamber, fir opgrond vun den Avisen hir legislativ Aarbecht ze maachen. Wann ech nach eng Kéier kann nohaken an der Problematik, ass et jo och, geet jo och ëm d'Roll vun de Gewerkschaften. Bis elo war et jo méiglech, sonndes méi laang ze schaffen, sonndes ze schaffen, mee ëmmer mat engem Accord vun, tëscht den, dem Haus an de Gewerkschaften. Hei ass et am Fong holl net méi de Fall. mat deem Gesetz, dat elo deponéiert gouf, an dat ass jo dat, wat staark kritiséiert gëtt, datt do de Sozialdialog ofgeschwächt géif ginn.
Och haut ass et ouni Kollektivvertrag méiglech, 4 Stonnen d'Geschäfter op ze hunn. Et si jo ganz vill Geschäfter, déi kee Kollektivvertrag hunn. D'Regierung steet zum Sozialdialog an d'Regierung ass, esou wéi dat an der Geschicht vun eisem Land ass, ëmmer bereet iwwer all Sujeten ze schwätzen. Mee et ass ganz kloer, datt et eng Rei Betriber ginn, déi kee Kollektivvertrag hunn. Ech ka mer och net virstellen, datt et enges Daags esou wär, datt all Betrib am Lëtzebuerger Land e Kollektivvertrag hätt. A wéi gesot, d'Regierung steet zum Sozialdialog an duerfir hu mer jo och déi eenzel Ministeren, d'Ressortministeren, d'Gewerkschaften invitéiert op déi Gespréicher. D'Regierung bedauert, datt d'Gewerkschaften déi Gespréicher mat den eenzele Ministeren net wouergeholl huet. Mee d'Regierung huet jo och duerfir fir den 9 Juli eng Reunioun mat de Sozialpartner aberuff, fir dann och ze kucken, wéi een dee Sozialdialog an den nächste Méint ka weiderféieren. Eis Hand ass ëmmer ausgestreckt fir den Dialog. Dat war esou, dat bleift esou.
Ech hätt eng Fro, pardon, ech hätt eng Fro am Kontext Defense. Dir hat am État de la Nation iwwer d'Resilienz vun der Gesellschaft reflektéiert a sënngemäss gesot, dass jiddferee sech sollt a Rou iw-, sech misst a Rou iwwerleeën, wéi seng Kontributioun zu enger resilienter Gesellschaft kéint ausgesinn, an dass Dir optimistesch wiert, dass eis Gesellschaft genuch Kohäsioun hätt, fir dëst ze erreechen. Wéini wäert kloer ginn, wat genee Dir domadder mengt? wéi d'Kontributioun soll ausgesinn an awéiwäit sech déi Kohäsioun vun der Gesellschaft do soll bestätegen.
Ech hunn dat gesot opgrond vu menger Rees a Finnland, wou ech festgestallt hunn, datt eng grouss gemeinsam Approche zur Sécherheet am Land besteet. Mir hunn dat schonn zu engem groussen Deel hei am Land, ganz vill Leit oder Betriber virun allem hu schonn haut Moossname geholl, wat geschitt, wa se zum Beispill eng Cyberattack gemaach kréien. An eis Idee ass, am Kader vun där nationaler Resilienzstrategie, déi ech, mat där ech den Haut Comité de la protection nationale chargéiert hunn, fir datt een all déi eenzel Pläng, déi een huet, och zesumme geluet kritt, an datt d'Leit net soen, dat ass just eng Aufgab vun der Arméi oder dat ass just eng Aufgab vum CGDIS, mee datt een dat op eng kohärent Aart a Weis kuckt. An ech sinn zouversiichteg, datt mer do an deenen nächste Méint eng kohärent Politik gemaach kréien. Dat ass keng Politik, déi elo vum Eenzelnen direkt eppes zousätzlech verlaangt, mee datt jiddwereen eenzel och weess, wat seng Roll an där Strategie ass, an dat hate mer schonn fréier, hu mer dat mat eenzelne Plänger, mä d'Leit wëssen, wa se an engem Héichwaassergebitt ass, wat se musse maachen. D'Leit wësse wa se op Plaze wunne wou et méi Gefore gëtt, wéi se dann hiert Haus oder hir Matbewunner protegéieren. Dat ass also dat, wat ech domatter gemengt hunn. Mee wéi gesot, datt déi eenzel Politiken net niewentenee lafen, mee zesumme gekuckt ginn. An dofir sinn ech och ganz zefridden, datt déi eenzel Ministèrë ganz enk matenee zesummeschaffen. Mee déi whole of society approche muss och de Privatsecteur mat beinhalten, well ech mengen, nëmmen esou kënne mer eis op Attacke ganz diverser Natur preparéieren. An dat ass jo och de Plang. Et geet jo ëm D'Widderstandsfäegkeet, also d'Widderstandsfäegkeet vun der Demokratie. Ech weess, datt d'Chamber amgaangen ass ze kucken, wéi kann ee kucken, datt eis Demokratie an alle Situatioune gutt fonctionnéiert. Et geet also ëm dat Institutionellt, et geet ëm eise Gesondheetssystem. Wéi kann een dee sécherstellen, datt wann eng Kris iergendwelcher Natur kënnt, de Gesondheetssystem net zesummebrécht. Et geet ëm déi physesch Sécherheet. Et ginn also vill Dimensiounen do an et ass dat, wat ech domatter gemengt hunn.
Moien Här Frieden, wéi qualifizéiert Dir Är aktuell Relatioune mat de Gewerkschaften? An zweet Fro, wat hutt Dir den 28 Juni vir ze maachen?
D'Regierung steet fir de Sozialdialog an ech sinn ëmmer, sou wéi d'Regierungskollegen, disponibel fir all Zorte Gespréicher. Ech fannen an enger Demokratie, an dofir maachen ech och gäre Politik, an der Demokratie ass d'Zil, datt een duerch ënnerschiddlech Ideeën, déi zesummebréngt, eng Majoritéit entwéckelt an dann d'Land no vir bréngt. E Land muss awer ëmmer erëm no vir bruet ginn, well wann ee stoe bleift, wann een näischt ännert, da fält e Land auserneen. An duerfir muss ech soen, aus menger Siicht sinn ech ëmmer op engem ganz frëndlechen Toun mat alle Gewerkschaftspresidentinnen a presidente gefuer. Ech, wéi gesot, Empfänken, déi ech hunn och eng 5 Reuniounen an den leschte Woche jo gehat mat den, zesumme mam Wirtschaftsminister Delles a mat dem Aarbechtsminister Mischo, mat de Gewerkschaften. Datt een am Inhalt ënnerschiddlech Vuen huet, fannen ech an enger Demokratie normal. An da muss ee versichen duerch den Dialog, mee dofir muss natierlech jiddweree sech um Dialog bedeelegen, muss een um Dialog kucken, fir weider ze kommen. A wéi gesot, D'Regierung ass ëmmer bereet, mat alle Sozialpartner, ech ënnersträichen, mat alle Sozialpartner deen Dialog ze féieren an zugläich natierlech och ze kucken, datt de Koalitiounsprogramm ëmgesat gëtt. D'Regierung ass gewielt ginn, d'Chamber ass gewielt ginn, aus s där Majoritéit ass eng Regierung entstanen. An et ass also och wichteg, fir datt d'Demokratie fonctionnéiert, datt déi Zilsetzungen, déi an de Wahlprogramme stounge vun deenen zwou Parteien, déi déi Regierung bilden, datt déi och ëmgesat ginn. An um Wee dohinner muss ee selbstverständlech mat de Sozialpartner diskutéieren, muss een diskutéiere mat der Zivilgesellschaft an da kënnt een zu enger Konklusioun. An déi ass d'Aufgab vun der Regierung a vum Parlament. A wat ech den 28 Juni maachen, dat weess ech net. Elo hunn ech virdru mol intensiv Wochen heiheem an am Ausland. An den 28 Juni ass, mengen ech, e Samschden. A wat ech deen Dag maachen, dat ka ganz gutt sinn, datt ech spadséier ginn. Et ass samschdes an ech maachen dat ganz oft a gäre, well ech gi ganz gären an d'Natur spadséieren.
A kuerz zur Rentereform, Sidd Dir nach ëmmer iwwerzeegt, datt do déi éischt Virschléi virun der Summervakanz wäerte kommen?
D'Regierung huet gesot, datt se géing, oder d'Ministerin vun der Sécurité sociale schléisst elo hir Consultatiounsprozess of, an déi ugangs Juli stellt d'Madame Minister Deprez d'Conclusiounen vun där Consultatioun Fir, a fir den 9 Juli, wéi ech virdru gesot hunn, huet d'Regierung jo all d'Sozialpartner invitéiert op eng Diskussioun, wou mer an enger, op engem éischte Punkt wollten iwwert déi eenzel Pisten, déi do um Dësch leien, wollte mat de Sozialpartner Ech schwätzen, dat sinn d'Piste vun de Sozialpartner, dat sinn d'Pisten, déi aus deem Consultatiounsprozess ervirginn, dat sinn d'Pisten, déi ech mentionnéiert hunn am Numm vun der Regierung, fir ze kucken, datt een eise Pensiounssystem laangfristeg ofgeséchert kritt. Firwat mécht een eng Pensiounsreform? Ech wëll dat nach eng Kéier drun erënneren, Dat mécht een net, well ee sech e schwieregen Dossier einfach esou siche geet. Dat mécht een och net, fir d'Leit traureg oder rosen ze maachen, mee well mer gären hätten, datt och an der Zukunft de Lëtzebuerger Pensiounssystem bestoe bleift, datt also och déi, déi elo ufänke mat schaffen oder e puer Joer eréischt geschafft hunn, datt, wann déi a Pensioun ginn, och nach eng Pensioun kréien. Dat ass d'Finalitéit vun där Diskussioun. An do muss een dann och kucken, wat am Ausland geschitt. Mir stellen och fest, datt eis wirtschaftlech Croissance déi lescht dräi Joer méi kleng war wéi dat, wat an der Vergaangenheet d'Basis war vun eisem Modell vun der sozialer Sécherheet. An all déi Facteuren, déi hoffen ech, datt och Dir an Ären Analysen, déi Der maacht, an Ärer Kommentéierung, déi Der maacht, och Afloss fannen. Fréier hat mer zum Beispill eng Croissance économique vun ongeféier 3 Prozent, déi läit elo éischter bäi zwee Prozent a manner. Mir stelle fest, datt zu Lëtzebuerg d'Leit mat ronn 60 Joer reell an d'Pensioun ginn. Dat ass dee fréisten Alter vun alle Länner vun der Europäescher Unioun an der OECD. Doriwwer, mengen ech, kann ee sech Reflexiounen maachen. D'Regierung huet sech seng gemaach an doriwwer wëlle mer, wéi gesot, elo mam Land schwätzen.
Ech kommen zeréck zu den Elektrobornen, also elektresch Autosbornen. Hutt Der do méi Detailer? Dat heescht, all et si jo vill Dossieren, déi nach net duerch sinn. Do gëtt et jo e Stau och bei de Remboursementer. Wéi gesäit dat mat deenen Délai'en no där geplangtener Reform do aus? An dann déi Saachen, déi elo nach am gaange sinn, oder déi Dossieren, déi nach net agereecht goufen, mee wou d'Bornë schonn do sinn, sinn déi nach do mat abegraff oder net?
Also wéi dat mat deenen Dossieren ausgesäit, do muss ech Iech verweisen un de Minister vum Environnement, well ech dat net weess. Sécher ass et, datt dat, wat de Krittären entsprécht, och selbstverständlech muss bezuelt ginn. Hei ass d'Zilsetzung, wéi gesot, vun deem, wat mer haut decidéiert hunn, datt déi nei Zorte vu Bornen, déi den neien Technologien entspriechen, datt mer déi och subventionéieren an esouguer e bësse méi subventionéieren, virun allem fir déi intelligent Gestioun vun dem Benotze vun der Energie besser anzesetzen. Dat ass am Intérêt général, dat ass och am Intérêt vun de Leit an dofir dat wëlle mer maachen. A wéi gesot, dat Zweet, dat ass, datt mer d'Prozedure vereinfachen. Fir weider Detailer verweisen ech un de. Ëmweltminister. Voilà, da soen ech Iech villmools Merci fir Är Präsenz de Mëtten an dann wënschen ech Iech e schéine Weekend an e schéine Schengefeierdag.